Бисмиллахир рахманир рахим. Мехрибан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга Башкортстан татарлары милли мәдәни автономия программасын тәкъдим итәбез. Әссәламә галәйкүм, газиз имандашлар! Без сезне Ихлас мәчетенең телевизион студиясендә сәламлибез. Милли әхлакы булмаган милләтнең мәдәнияте дә булмас. Бу уңайдан сезнең игътибарыгызга мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында галәм бөек бер кешедер. Кеше дә кечкенә бер галәмдер дигән нәсихәт хәтер. Сезләргә бөтен Россия мөселманнарының мөфтиләр шурасы агзасы һәм анда урын басар. Олуг ватаныбыз Себер төбәгендәге мөселманнар дини назаратының

Нафилла хәзрәт, мин сезне бер мөхтәбәр шәхес итеп таныйм. Чөнки мин мәдрәсәгә укырга килгәндә сез бөтен Россия диния назаратының сәркатип вазифасын башкара идегез. Әлбәттә, Россия олуг ватаныбызда Чит илләрдә сезне инде хәер белмәгән кешеләр юк. Аллаһ сезгә бөек кабилиятләр биргән. Менә сез үзегез хакында да безгә сөйләгез әле. Туган ватаныгыз, кайда гыйлем тәхсил иттегез? Гаиләгез, балаларыгыз Һәм асыл максатларыгыз да безгә бик кызыклы.
Ну, мин тудым бер кара, ерак сазлар арасында, урманнар арасында булган бер Сибирь татарларының Шөлген дигән авылында тудым. Әмма аны исемдә юк, чөнки без 3-4 яшьтә без аннан Чыгып киттек. Безнең иң ахыргы өй калган иде ул авылда. Таралып беттеләр. И, күчтек Тобольскийга. Тобольскийда мин укыдым, анда үстем. И, мәчеткә килүем, әлбәттә, бер хикәя кебек. И, э, мин ишеттем, Тобольскийда мәчет ачтылар дип инде. Ну, мәчет дигән сүз инде бер йорт сатып алганнар. Бәләкәй генә йорт, и менә шул йортка мин безнең инде татар халыкның, башкорт халыкның әдәт бар бит инде, получка алса, садака салырга кирәк бит инде. И мин дә килдем, шул 70, э, бу 78 ел булды, 78 елда. И килдем шул мәчеткә садака салырга, исемдә бар әле 10 сум, инде ул вакытта, видимо, зур саналган, әйе. И бабайлар миңа карыштылар, Кини сине ким җибәрде, балам? Мин әйтәм, мин килдем садака. Ну, беләбез инде садака, ким сине җибәрде? Мин әйтәм, мин үзем килдем. Ә ник бирдеме? И шулай дип, асын исләре китте. Бу яшь егет килде үзеннән үзе садака килергә. Яздырдылар. И бер атна гына үтмәде, бер өч дүрт бабай өйгә килеп керделәр. Тобольский зур шәһәр түгел, безнең Мәчет районы ул тоже. Балам, ник килмәдең мәчеткә? Мин әйтәм, ә нәрсә мин анда, бернәрсә белмим бит инде. Юк, юк, кил әле менә безнең белән утыр, дим, киләсе җомага кил. Ә мин ул вакыт минем шундайын эш иде, дүрт көн эшлим, дүрт көн эшләмим, шундайын смен. И анасын, ну, килдем кызыгып шул мәчеткә. И менә бабайларның кып все-таки урысча әйткәндә мудрость, әйбәт нинди. Әйтмәделәр, әйтә түбәтәй ки башыңа, давай намазга бас, нимә монда утырасың? Юк, балам утыр. Утыр, балам, утыр, утыр, тыңлап утыр, нәрсә без эшлибез шуны. И мин утырдым. Анасын бер вакыт инде мин үзем инде кызыга башладым, әдәм сез моны нәрсә эшлисез, бу нәрсә эшлисез? Асын бер бабай әйтә, әйдә бас яныбызга. Мин әйтәм, бер нәрсә белмим. Юк, син менә без нәрсәк бөгеләбез, ничек әйләбез, син дә шулай эшлә. И менә шулай мине тартып, тартып йомыша. Менә бүгенге көндә менә шул йомышаклык җитми безнең. Килер, а бу, бу хата кылды кешене күферлеккә төшерәләр, күңелен сындыралар. Ә монда менә карт бабайлар үзләре дә коммунист та булганнар. И капчык төекләп йөрегәннәр, и төрле-төрле эшләрдә дә эшләгәннәр. Әмма менә шул үзләренеңке күңел йомшаклыгы булган. Менә шул йомшаклык Алланың мин һәрвакыт аларга дога кылып торам. Прямо барысы да күз алдымда алар. Алар менә шул йомшаклык белән мине яшь кенә егет анда миңа ничә егерме ничә яшь булгандыр мәчеткә керттеләр шуның белән. И алхамдулла, бер ике ел шулай мәчеткә йөреп, анасын Бухарага укырга җибәрделәр. Менә Талгат хәзрәткә хатлар язып, язып, язып, Талгат хәзрәт җибәрде укырга. Уфага килдем. Ну, Уфага килгәч инде мин шаккаттым. Бәләкәй шәһәрдән бер йорт кына булган мәчет дигән Э, сан алган инде мин күрдем тукай мәчетен күрдем идараны күрдем анда бабайларны күрдем җома намазга катнаштым тулы мәчет ә безнең анда 15-20 кеше җыела идек и менә шул дин юлга минем бер статья да бар әлеге длинная дорога в жизнь дигән менә шунда мин барысын язган идем бу әлбәттә Шунда һәм заман булды, бәхетле заманы булды, Аллаһ Аллаһ Тәгалә моны шул бәхеткә ирештерде. Ну, анасын Бухарада укып кайткан соң, Талгат хәзрәт мине идарага алды эшләргә, Уфага киттем турадан-тура. Анда да безнең булды. Мин бит бабайларга әйттем, укып кайтсам мәчеткә кайтамын. Алар миннән вәгадә алды. Мин хәзрәткә әйттем, әйдәм, мин бара алмаем Уфага. Мин бабайларга вәгадә иттем. Ул әйтә, мин бабайлар белән сөйләшерем, килешерем, ди. Анасын минем урыныма Ибраһим хәзрәтне җибәрде Тобольскига, Талгат хәзрәт. И мин Уфада эшләп калдым, анда эшләгәннән соң Алжирга укырга җибәрде тагы мине. Шуннан угып кайтып инде. үзгәрешләр булып китте безнең дәүләт. Бер СССРда мин киттем укырга, кайттым э, Россиягә. Ансын шул дөнья назаратын, Башкортстан дөнья назаратын булдыру эшләренә катнашып, менә шулай дәвам иттек. Нафилла хәзрәт, мин инде Балаларыгыз ничәү дип сорап тормыйм, әйтегез әле, сез бәхетле кешеме? Әлхәмдулилләһ, әлхәмдулилләһ. Ә безнең милләтебез дә бәхетлеме? Әлхәмдулилләһ.
Ну, милләтебез ул кадәр милләт күләмендә әгәр дә без алсак, әлбәттә, бик зур проблемалар бар. Әйтик, тел проблемасы. И дин проблемасы да бар. Чөнки менә башка регионнарда әйтик, әгәр дә татар-башкорт халыгы бөтен халыкларга карата иң күп халык булса, рус халыгыннан соң әйме? Әмма мәчетләребездә бик әз. Димәк, безгә әле хезмәт кылырга, хәзрәт, хезмәт кылырга, хезмәт кылырга. Иң беренче, әлбәттә, үз милләтебез өчен, үзебез башкорт, татар милләте өчен күп хезмәт кылырга кирәк безгә. Чөнки безнең халыгыбыз менә дин бәхетенә ирешкән икән, менә шул бәхеттән аерылмасын иде. Нәфиулла хәзрәт, әлбәттә, менә сезгә, фикерегезгә кушылып кына, бер ефәк белән генә кушылып әйтәсем килә. Менә сөекле шагыйребез, драматург Туфан Миңнуллин бервакыт, Сез бәхетлеме? дип сорагач, миңа болай дип җавап биргән иде.

ала. Менә һәм чит илдә, һәм үзебездә дә юк түгел. Әйтегез әле, менә шушы низаһлар, менә шушы аңламашылышлыкларны бетерер өчен без, дин әһелләре, нинди юнәлештә Нинди яшел байракны без күтәрергә тиеш? Ну, иң беренче, хәзрәт, без менә шуны уйларга тиеш. Карагыз, әгәр дә менә берничә дистә елга элек кайтсак, Мәккәи Мөкәррәмәдә дүрт минбәр булган, дүрт имам булган. И әрбер имам үзенеңке җәмәгате белән намаз үтәгәннәр Кәгъбае Шәрифтә, мәсҗидтә, Харам мәсҗидендә. Димәк, без аны ул заманнар китте, мусулманнар берләште. И бөтен шул дүрт мәзһәб, Ханафи мәзһәбе булсын, Ханбали мәзһәбе булсын, Малики мәзһәбе булсын, анда э, Шафии мәзһәбе булсын, берләштеләр. Димәк, бу дүрт мәзһәб, алар Кардашлар, бер туган кардашлар кебек, алар бер-берен э, читкә какмыйлар. Димәк, бүгенге көндә, бүгенге көндә Менә безнең әйтик Татарстан, Башкортстан, Русия күләмендә умуман әйме әйтик, ханафи мазһабы күбрәк хөкем ителә, ханаби мазһабы буенча. Анда Кавказны пока алмыйбыз, әйме. Димәк, безгә менә Бүгенге көндә ханафи мәзһәбенең бер кимчелеге юк башкаларга караганда. Проблема хәзрәт чыга шунда, әгәр дә бер килә, мәсәлән, ханбали мәзһәбтән кеше, и килә мәчеткә, мәсәлән, үзе ул шуны генә белә, бәлки, бәлки аны да яхшы белмидер. Әйтә, монда сезнең дөрес түгел икән. Минемчә укырга кирәк. Мин менә болай укыймын. И шуннан Багзы бер әлеге җаһил булган яшьләрне үзенә карата, әйтә менә бу дөрес, бу дөрес түгел. Меңләрчә ел килгән нәрсә дөрес түгел дип атыйлар. Шуның өчен безгә менә мәтит тәртибендә шул ханафи мазһабны тотып, әмма башка әгәр дә ерләрдән килгән кешеләрне без аларны тыя алмыйбыз, безнеңгечә булыгыз дип. Мәсәлән, шафиитлар килә, чеченнар, Дагыстан кешесе килә. Без аны әйтә алмыйбыз, чын болай безнең кебек бул дип. Чөнки ан шулай өйрәнде. То есть терпимый булырга кирәк үзарада. Ләкин үзебезнеңке, үзебезнеңке. Менә әйтәләр, кайбер кеше сүгәләр әлеге традиционный ислам дигән сүзне сүгәләр, әйме? Ә бит аны сүгү урынына аны дөрес аңларга кирәк. Нәрсә ул традиционный ислам? Ул ислам. Почему ул традиционный? Потому что традиционно, мәсәлән, Россиядә

мәгънәсен дөрес аңларга кирәк. Шуның өчен, әгәр дә без үзебезнеңкен үзебез тотсак, башкаларныңгын сүкмәсәк, нитмәсәк, бер-беребезне менә ничек ул вакытта галимнәр килешеп дүрт мәзһабны бер имам аркасыннан укырга шуңа килгәннәр икән, менә шул юл безнеңге. Менә бүген без Каек хәзрәт менә еш кенә күрәбез, әйме, яшьләр укып кайткан Мысырда булсын, Саудиядә булсын, укып кайткан яшьләр киләләр дә мәчетләребезгә, ул элегрәк тә булды. Әйтәләр, "О, монда дөрес эшләмиләр бит. Мин аны өйрәнмәдем. Безнең менә Мәккәдә шулай булгач, э, Мысырда шулай булгач, без нигә монда безнең хата эшлиләр безнең бабайлар, җәмәгать безнеңге?" Димәк, аларныңгы аңлары җитми. Мысырда өйрәнгән, ул Шафии мазһәбне өйрәнеп кайткан. Сауд Арабстанда булсан, Ханбали мазһәбне өйрәнеп кайткан. Әмма монда э, Имам Агзам мазһәбе таралган. Димәк, әгәр дә аның фикере киңрәк булса иде, шул вакытта ул аны аңлар иде. Димәк, аның укымышы тар гына булган. Тар гына, киң рәвештә түгел, тар гына укыган да килгән, а, болай дөрес түгел икән, шулай, болай дип, э, Ул анасын тәнкыйть итә кешеләрне. Анасын бер мәсьәләне мин әйтәсем килә. Э, безнеңге бөек зур алимлар булган, менә сез аларны э, зикер итеп устыгыз, әйме? Ул бөек алимларның хәзерге көндә тонналап, тонналап әсәрләре ята архивларда. Казан архивында булсын, Уфа архивларында булсын, Санкт-Петербург архивларында булсын. И мин еш кенә күрәмен, мәсәлән, шул ук э, мәҗлис э, мөфтиләр шурасы үткәрә, мәсәлән, Алимҗан Борудинның бер кичәсен үткәрә. Яки Ризауддин Бахруддинның э, Фахруддинның бер кичәсен үткәрә. Я башка зур алимларның әйде, Маржаниның кичәсен үткәрәләр. Хәтта Лондонда үткәрделәр бер мәртәбә, анда Парижда үткәрергә Нимәләре булды, әйме? Ну, шул фахир акчадан нее банда, әйтик. Мин аның турында сөйләдем. Мин э, аның турында. Мәйдәм, без кичәне үткәрдек, менә Уфада да булды ул. Мәйдәм, бит аны үткәрүдә эш түгел. Без җыйдык анда 500 э, кеше, 300 кеше, э, бәлки 200 кеше җыйдык та алар турында Берничә лекция укыдык, сөйләдек. Бит аның аның белән генә булмый. Ул аларныңгы әсәрләрен чыгарырга кирәк караңгы архивлардан. Аларны хәзерге телгә тәрҗемә итергә кирәк. Аларны безнеңге шул дини, рухи безнеңге нимәбез, байлыгыбыз булганны халыкка бирергә кирәк. Менә шул акчаларны Лондоннарда Әлеге төрле форумлар үткәрү өчен аларның исеменнән яки Ридс Карлтонда үткәрү өчен анда миллионлаган миллиоган акча сарыф итеп, яки монда башка җирләрдә бит шул акчаларны аныңгы ярый үткәрдек. Аның дәвамы булырга тиеш. Дәвамы нәрсәдә? Шул әсәрләрен чыгарып, әсәрләрен дөнья күрсәтеп, әсәрләрен безнең уку йортларына салып, менә шуның нимәсендә шул байлыкны, шул нимәне халыкның уй-фикеренә кертеп, яңа килешчәк буыннарны шуның рухында тәрбияләү, менә шул хезмәт була. Ә түгел бүген син Маржани искә алдың да, акчасын анда кофе, чәйләр эчтең, ашадың, эчтең, бер, ике, өч чыгыш ясадың да, бер елга тагы да оныттың аны, киләсе елга кадәр. Бу, минемчә, бу хезмәт дөрес хезмәт түгел. Дөрес хезмәт, Аларны дөнья күрсәтү, аларның әсәрен дөнья күрсәтү, аны тарату. Шуның өчен без бәлки Сауд Арабстаннан килгән китапларны тәрҗемә дә итмәс идек. Аны да таратмас идек. Яки башка ерләрдән килгән безнең тәфсирларыбыз да бар, фик китаплары да бар. Төрле-төрле шундый киң фикер салынган кагаз сахифалары бар, алар архивта яталар. Менә шул форумлар үткәннән соң Чын хезмәт ул форум үткәннән соң башланырга тиеш иде, ләкин ул бармый бит, безнең юк андый нәрсә. Нафигулла хәзрәт, тугры фикер. Әлбәттә, бөек ислам галимнәре нинди генә мәзһәбкә карамасын, барысы да берлек, туганлык хисләрен киндердән үреп, кырчтан кую максатлары белән яшәгәннәр. Ә шулай да заман әдәбиятында хатта мәгълүмат чараларында менә тәкфирчелек, башкаларны тәкфирчелектә яки кяферлектә гаепләү, ә ул яктагылар бу якларны мәлгун дип бәла ягу я булмаса мыскыл итү, ул менә бар шушы ислам дөньясында. Ә моның сәбәбе? Шулай да, менә әлеге көндә, бу гасырда, егерме беренче гасыр башында бар бу Мөхәммәд өммәтләренең бу афәте, бәласе. Моңардан ничек котылырга соң безгә? Ну, монда, хәзрәт, әгәр дә аны э, сөйләсәк, ул бик күп вакыт алуы мөмкин. Минем бер чыгыш бар иде бер зур конференциядә. Э, причины экстремизма и терроризма дигән. Анда, әлбәттә, кыска гына әйтеп куйсам, Кыскача генә әйтеп куйсаң, хәзрәт, да, бу террористлар, преступниклар, кешене үлдерәләр, нитәләр, аларны бетерергә кирәк. Ну, әгәр дә без аны киңрәк карасак, аның сәбәбе бит бар, хәзрәт. Менә ни өчен, ни өчен өйдә яшәгән тыныч кына хайван Кайвакыт битеңне чапчып ала синең, мәсәлән. Ерта, ташлана кешегә. Ни өчен? Аның тоже сәбәбе бар. Бында да, менә без бүгенге көндә әйтик, бу Палестин мәсьәләсе хәл ителми. 50 елдан ашу хәл ителми. Ирак булсын, америкалар бомбалары төште мосылманнарның баш өстенә. Өйләре җимерелде, балалары үлде, мәчетләре җимерелде, икътисадлары весь сүтелде. Башка ерләрдә булсын. Афганистанны алыйк, Сомалины алыйк, Ливиягә французлар нәрсә эшләделәр? Тыныч кына Дәүләтне юк иттеләр. Хәзер өч дәүләткә бүлделәр аны. Димәк, менә бу инде кайбер кешеләрнеңге фикере тар булган кешеләрнең, гыйлеме аз булган кешеләр менә шуны күреп, шуны күреп радикал фикерләргә күчәләр. Чөнки аның сәбәбе бар, хәзрәт. Сәбәбе бар. Әлбәттә, яшәләр, яшьләр күрәләр, алар прогрессив фикерле. Берәр америкалының борны канаса, меңләгән мөселманнарны халак итәләр, үтерәләр. Әйе, әйе.
Менә шуны күреп, әлбәттә, без аны бер ничек тә аклай алмыйбыз ул фикерне. Аклай алмыйбыз, акламыйбыз да беркайчан. Чөнки ул безнең динебездә юк. Динебездә сабырлык, динебездә фикер, динебездә хикмәт булырга тиеш. Ләкин менә шуныңгы сәбәпләре дә бар. Шуның өчен, хәзрәт, менә шундаен, әлеге ИГИЛ шикелле шул дошман бер бөтен халыкка, бөтен инсаниятка дошман булган акымлар булмасын өчен, әйме? Аны аларны кырып, үлдереп кенә бетереп булмый. Ул фикер, фикерне үлдереп булмый. Шуның өчен аныңгы лаеклы бер төрле җәдвәле булырга тиеш, хәл итергә андый. Димәк, әлеге б золымны, анысы явызлыкны анысын төрле дәүләтләр башка дәүләткә золим белән үзенеңки көчен күрсәтү юк итү төрле переворотлар ясат, ясап әлеге нахак төрле төрле тухматлар ябып дингә булсын милләткә булсын дәүләткә булсын менә шул китмәгәнчә дөнья йөзендә бер төрле тигезлек бер төрле әйтик менә оон бар организация объединенных наций ме Аныңгы да тигезлеге юк. Мәсәлән, әйтик, менә Израиль тарафыннан бомбалар ташлыйлар, меңләгән кешене үлдерәләр. Инде палестиннар бер төрле үзләренең хакларын талап итеп, бер нәрсә анда демонстрацияме, нәрсәме бер язасалар, Аларны бер яктан сразу же шундук террорист дип атыйлар. Димәк, менә бер тигезлек булса, менә ни өчен бер бер передачада мин әйттем, нәрсә кирәк? Әйтәләр, менә бу безнең дәүләттә булсын, башка дөньяда булсын, тынычлык булсын өчен. Мин әйттем, бер нәрсә кирәкми. нинди закон бар, матур законнар бар, шул законны без әгәр дә куллансак, шуңа, шуны ригая итсәк, шуның буенча яшәсәк барыбыз да, байы да, ярлысы да, көчлесе дә, заифы да, шул вакытта ул бөтен бәләләр китә. Ә димәк, бүген закон буенча байларга бер закон, ярлыларга бер закон, көчлегә бер закон, мәсәлән, Америкага бер закон, дөнья закон, аңа ООН да бер нәрсә түгел, Башка көчле дәүләтләргә аларның үзләренең законы, ә инде факир дәүләтләр өчен яки зәгыйфь дәүләтләр өчен аларның алар өчен бер закон да юк. Алар өчен закон чыдау генә. Бомба ташлыймы өстенә, нефтен аламы, байлыкларын ташыйлармы, чыдап кенә ят, авызыңны ачма. Авызыңны ачсаң, террорист буласын. Шуның өчен менә дөнья күләмендә, әгәр дә бер төрле новый мировой порядок Канунга таянган булмыйча, ул бәлаләр, минемчә, китми. Нафиулла хәзрәт, инде сезнең белән бу очрашу матур мөнәсәбәттән файдаланып, тагы да бер сорау. Мин әле моннан 30 ел элек мәгълүмат чараларында Россиягә рус телле ислам килә дип әйтәләр иде. Рус телле ислам җәелә дип. Күрәсез, утыз ел болай үтеп китте. Чынлап та бит бу шул халәткә киләбез. Хатта дин әһелләребез дә минбәрләрдән инде русча вагаз сөйләүне муаффак күрә башладылар. Хатта безнең Башкортстанда да. Ә бит. Галимнәребез өйрәтәләр, сандугач оясында сайрарга тиеш. Бу бит безнең оябыз. Карагыз әле, мин инде Мәскәүне, Рязаньны, Себерләрне әйтмим, чөнки анда безнең халкыбыз азрак. Менә минем сезнең читтән карап торып бу нәрсәгә ничек бәя бирәсез? Әйтәсем килә. Безнең телебезгә барыбер хаксызлык кылычын күтәрүчеләр бар. Әгәр кемнәр хаксызлык кылычын безгә күтәрәләр, алар үзләре дә хаксызларның кылычыннан харап булачаклар.
Ну, монда, хәзрәт, бәлки безнең фикеребез бик якын булмаса да, әйтейин. Карагыз, милләтнең телен саклау, хәзрәт, мәчетләрдә генә булмый ул. Милләтнең телен саклау, саклау, менә әйтик, чит илләрне алайык. Анда бәләкәй генә дәүләтләр бар, анда дүрт дәүләт теле бар, дүрт дәүләт теле. Әрбер дәүләт теленә үзенеңке, әйтәек, бюджеттан өлеш чыгарыла, и алар шул үз күләменә карата куллана. Димәк, бүгенге көндә менә мин мисал гына китерәйм. Менә минем туган Тобольский шәһәрендә бар иде э, татар мәктәп 15-нче, 10-нчы класска, 11-нче класска кадәр бар иде э, педучилище, татар группа бар иде педучилищеда, пединститутта татар э, группа бар иде тоже, уку пединститутта. Димәк, ул эшли иде. Пединститутны бетерә, педучилищеда дәрес бирә, татар отделениесендә, бүлегендә. Педучилищены бетерә дә, татар мәктәбенә яки татар авылларга барып, татар телен дәрес бирә. Анасы нәрсә эшләделәр? Татар мәктәбе бетте. Димәк, татар мәктәбе беткәч, педучилище нәрсәгә кирәк анда отделение, дөресме? Мәктәбе булмагач, укытучы нигә кирәк? Педучилище беткәч, институтта да отделение бетте. Димәк, телне саклау өчен хөкүмәтнеңке бер төрле җәдвәле булырга тиеш. Телне былай өйдә генә сөйләп, ике башкорт бер-бере белән, анда хатыны белән, ире белән, аны кайбер кеше хата сөйли, хата әйтәләр, алдыйлар безне, әйтәләр, бу татар халыгы, башкорт халыгы телен сакларга өчен нигә сөйләшмисез? Ул телне сөйләшү белән генә саклап булмый, хәзрәт. Телне, э, әйтик, киң рәвештә куллануга шарайтлар тудырырга кирәк. Шарайтлар, бүгенге көндә республикабызда да э, тел куллану шарайтлары юк. Татарстанда алай булай бар, анда магазиннарда сөйләшәләр, анда төрле язулар бар, төрле нимәләр бар. Әмма Башкортстанда ул да зәгыйфрәк Татарстанга караганда. Шуның өчен, әгәр дә мәктәпләр булмаса, балалар бакчасы булмаса, телле, анасын университетлар, башка нәрсәләр булмаса, телевидениедә, анасын әйтик, дәүләт куллану теле булмаса, ул ул мәчетләрдә генә ул телне саклап булмый. Кем бүгенге көндә безне мәчетләрдә анда иҗбари рәвештә чакыра, Татарча яки башкортча гына булсын. Димәк, ул мәчеттә тыңлап отырган кешеләрне диннән дә махрум калдырырга тырышучылар. Ни өчен дисәң, бүгенге көндә менә сезнең мәчеттә дә карасагыз, яки башка мәчетләрне карасагыз, татар башкортлар 10% булса, 90%, 80% башка халыклар. Бәлки мин хата әйтәмендер, ну 50% булсын. 50 процент аңламаса бер нәрсәне. Дин, җома намазы нәрсә ул? Җома ул вагаз. Вагаз нәрсә ул? Вагаз ул тәрбия. Дин усулларын э, өйрәтү. Ә кеше карап отырса, әлеге э, күзләре каткан бер нәрсәне дә аңламаган булса, бу дөрес түгел. Динне мәчеттә саклап булмый, э, телне, тел мәчетләрнең вазифасы динне саклау. Хөкүмәтнең, республика хөкүмәтенең, республика халыгының, республикада төрле-төрле, әйтик, әлеге мәгърифәт министерствоның телне саклау аларның вазифасы ул. Аларның вазифасы. Мәскәүдән нәрсә генә, ниндәен генә әмерләр килмәсен, республиканың вазифасы милли телне саклау, Башкортстанда башкорт телен саклау, Татарстанда татар телен саклау. Әгәр дә алар аны кылмыйлар икән, аны үтәй алмыйлар икән, алар үтәргә лаеклы булган кешеләргә урын бирергә тиешләр. Миңа бүген этот э, Татар информдан интервью алдылар, чыкмады ул. Әйтәләр, Вот милләт вәкилләре безнең нинди хезмәт кылалар, алар бит халык, мәйдәм, әгәр дә алар, мәйдәм, кыска гына мин сезгә әйтәм, әгәр дә алар милләт вәкилләре булса иде, мәйдәм, алар милли телне сакларлар иде, аңа каршы чыгырлар иде, карарлар шул милли телне бетерүгә каршы чыгырлар иде. Әгәр дә алар милләт вәкилләре булса. Алар милләт вәкилләре түгел. Алар милләт өчен уйламагач, ничек алар вәкаләтне бирә? Менә син беркемгә үзеңнеңке эшеңне бер кешегә тапшырсаң, то есть вәкаләт бирдең син аңа, әйме? И ул эш, син тапшырган эшне үтәмәсә, ул синең вәкилең буламы? Юк, булмый.

Ихлас мәхәлләбез, мәчетебез хакында. Әлбәттә, Аллаһының бер рәхмәте һәм хикмәте белән мәчетебез тулы җәмәгать әгъзаларыбыз белән. Без тарих төпкеленнән килгәнчә туган телебездә татарча вәгазьләрне алып барырга тырышабыз. Халыкның күплеге, әлбәттә, шуннан гыйбарәт. Үзебезнең халкыбыз бар, татар-башкорт күп, һәм үзбәкләр һәм казахлар, кыргызлар, кавказ халыклары. Чөнки без татарча вәгазь сөйлибез. Ул халыклар русчаны бик начар беләләр. Шуның өчен алар безгә менә шулай иңне иңгә куеп, көчле дулкын булып безнең мәчетебезгә киләләр. Әлеге вакытта Менә егерме беренче гасыр басында. Димәк, безнең туган телдә алып баруыбызда зур фәһем бар һәм милләт балаларына да монда файда бардыр дип без үзебез бер инаныч белән яшибез. Өмет белән. Өметебез бар икән, димәк, безнең киләчәгебез булырга тиеш. Әлбәттә.
Ул әлбәттә менә мин ни өчен әйтәмен аны? Бу ихтиярлы булырга тиеш. Ихтиярлы. Менә регионнар бар, әйме?

ихтыяры бар, башка илгә барып, урысча вәгать тыңларга. Ә бит, менә мәсәлән, Татарстанда мин аңа хуплай алмыйм. Иҗбари рәвештә, көчле рәвештә әйтәләр, юк, бөтен мәчетләрдә татарча гына булсын. Ул дөрес түгел. 50% Татарстанда татар түгел. Татарларның тагы ул 50% татарларның 50% татарча белми. Ул 50% белгәненеңке татарчаны тагы да 50-се сөйләшми. Шуның өчен ул көчләп булырга тиеш түгел. Менә сезнең кебек, монда кебек Башкортстанда, алхамдулилла, җәмәгатенә карап, шулай булырга тиеш. Җәмәгатькә вагыз якын булырга тиеш. Җыелышалар икән монда менә татарлар, башкортлар, анда кыргызлар, узбеклар, алар безнең телдә фактически сөйләшәләр. Шулай башка җирдә башкача, шулай булсын. Шуның өчен мәчетләр тел саклау мәркәзе түгел, мәчетләр дин саклау мәркәзе. Әмма нинди телдә ул динне саклау лаеклырак, шул телне кулланырга кирәк. Нафиулла хәзрәт, менә бөек ислам галимнәребезнең берсе Җәләлетдин Руми болай дигән, Бу җирләрдән күкләргә ирешкән бер моң, бер аваз бар. Ул, әлбәттә, мөхәббәт белән типкән йөрәкнең авазы. Менә безнең Ихлас мәчетебездә дә туган телебезгә, халкыбызга, Ватанга, әлбәттә, Раббыбыз Аллаһка, Аллаһка мәхәббәт белән типкән йөрәкле кешеләр бар. Әлхәмдуллиһ. Мәсәлән, инде менә егерме елдан артык Уфа егетләре йөриләр, алар, әлбәттә, җүнәтләп татарча сөйләшә белмиләр, ләкин алар безнең ярдәмчебез. Төзелеш материаллары кирәк булса да, матди ярдәмнең ниндие кирәк булса да, алар ярдәм итеп торалар. Мин аларга татарча эндәшеп торам, алар миңа гел русча җавап биреп тик торалар. Бервакыт, беләсезме, шулар, шул егетләргә әйттем, егетләр, менә сезгә хөрмәт йөзеннән мин җомга вәгаземне русча сөйлим әле, бер өлешен, дигәч, Мөхәммәд хәзрәт, без алай булса бөтенләй Ихлас мәчетенә йөремәйбез, килмибез. Ә мин әйтәм, нигә килмисез? Чөнки без үзебезнең туган тел, туган моң, авазны ишетергә, колакларыбызны иркәләргә, җаныбызга рәхәт, тәнебезгә сихәт алыр өчен киләбез. Туган телебездә татарча Вәгазь тыңлар өчен, дип, миңа җавап бирәләр. Күрәсезме, җәмәгать һәр нәрсәне, имамны үз кәштәсенә куя. Әлбәттә, әлбәттә. Шул ул бу җәмәгать барлыгына дәлил бу. Җәмәгать барлыгына. Шул димәк, сезнең менә бу Ихлас мәчетендә дөреслектә дә менә аны әйтик, Менә әгәр дә дини идарәләр шул күләмдә төзелгән булса иде, шул тәртиптә төзелгән булса иде, менә күрдек бит, мактап әйтмим инде, кичә генә монда и мәчет тула хатыннар, чабышып йөриләр балалар, өйрәнәләр, нитәләр. Намазга, хәтта иртәнге намазга да киләләр монда, әлхәмдулилләһ. Кичке намазны да укыйлар, бөтен биш вакыт намаз укыла. Аннан кичә генә ниндәй файдалы лекция оештырылган булды, ни мәчетләрдә бар ул? Үкенечкә каршы, бик әз мәчетләрдә менә шундый хезмәт алып барыла. Шуның өчен менә бу хезмәт бу төрле-төрле, әлеге дин генә юлында гына түгел, әмма өйрәнү юлында, мәгърифәт юлында хезмәт кылу бу мәчетнеңге, бу мәчетнеңге, әлхәмдулиллаһ, Бер башы бар дигән сүз. Укымышлы кешенең бар. Менә мин башта ни өчен әйттем? Әгәр дә дидем, менә бөек белемле, киң фикерле кеше мәчетне булсын, дини идараны булсын, аның башлыгы булса, аның хезмәте дә шул була. Әгәр дә бер инде без даже Коран ятлаган булсын, анда хадисларны меңләгән ятлаган булсын, әгәр дә кеше белән сөйләшә белмәсә, кеше белән килешә белмәсә, аныңгы мәчетендә салкын да була, караңгы да була, акчасы да җитешми, постоянно теләнеп йөри шулай дип. И аныңкы нәтиҗәсе булмый. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә менә киләчәктә шундайын белемле, киң фикерле, әндә программа куя белгән, җәдвәл куя белгән, аны үти белә үтәргә юл ача кешеләр булса, иншалла, безнең мәчетләребез терелер. Ул мәчетләребездә тулы балалар булыр. Балалар, менә төрекләр нәрсә әйтәләр? Әгәр дә намаз укучыларның артында Бала тавышлары ишетелмәсә дә, ул мәчетнең киләчәге юк. Әлхәмдуллаһ, монда без күрдек, балалар чабышып йөриләр уйнап, әлхәмдуллаһ. Нафигулла хәзрәт, рәхмәт нәсыйхәтләрегез өчен, теләкләрегез һәм догаларыгыз өчен. Без дә сөенәбез, димәк, Аллаһ Тәгалә безгә бу Ихлас мәчетендә хезмәт итү белән безләрне бүләкләде. Әлхәмдуллаһ, әлхәмдуллаһ, баракаллаһ.
Нәкыйбулла хәзрәт Ашин күп кырлы, кызыклы шәхес. Әле без әңгәмәбезнең беренче өлешен тәкъдим иттек. Алдагы тапшыруларыбызда без аның инде икенче өлешен дә сезгә тәкъдим итәрбез. Әйе, хәзрәтебезнең сүзләре фикер кадәр гүзәлдер. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезгә иң изге теләкләрдә калабыз. Безнең программабызга күңел шәрифегезне салуыгыз өчен Аллаһ сезләргә юлдашчы булсын.